li huwa kap eżekuttiv tal-Awtorità dwar il-Gaming li fil-katt ikkummissjonat dan l-istudju u Kane Said mill-Fondazzjoni għall-Lop Responsabbli nsemmilkom sinjuri. Heathcliff, 128 miljun euro mill-awba fl-2017, ċifra għolja. ċifra għolja, Karl, però mhix xi ċifra allarmanti għax jekk tħares ukoll lejn iċ-ċifra li kienet imħabbra sentejn ilu dan it-tieni darba li għamilna dan il-rapport dan is-survey, Prattikament kien hemm varjazzjoni ta' 3 miljun jekk ma jissejjer żball. Sewwa, sewwa. Nistgħu ngħidu li minn survey għal ieħor baqgħu quite in line. Kien hemm yes vera żieda, però mbagħad trid tikkunsidra wkoll iż-żieda fil-popolazzjoni. Allura aħna bħala figura mhux allarmanti. Aħna li nħarsu wkoll però huwa li dak il-perċentwal li semmejt anke inti fil-bidu aċċennajt għalih il-one to two percent illi huma n-nies illi huma stqarrew illi. Illi għadhom bil-vizzju. mhux eżattament stqarrew li għandhom il-vizzju, però qalu huma qalu li isma' fit-2017 ħassew illi eh, kien hemm drabi fejn eh, jew ehm, labu aktar milli kienu jaffordjaw biex ngħidu hekk jew kella inħolqulhom problemi soċjali. Sew. U aħna lura hekk li li nħarsu kif ukoll ovvjament flimkien ma' Kane u Responsible Gaming Foundation huwa illi għalkemm il-maġġoranza tan-nies ehm, għax inti ovvjament meta tajt 1 to 2% mela l-kumplament ma kellhomx stqarrew li ma kellhomx problemi. Sew. So allura rridu Filwaqt li ovvjament ninnotaw li l-maġġoranza tan-nies jirnexxielhom ikollhom sort of jużaw dan din it-tip ta' industrija jilagħbu mingħajr ma jkollhom problema, hemm one to two percent li jista' jkollhom problema. Allura aħna ma rridux ninsew lil dawn għax aħna nafu li wara dawn in-nies hemm familji u wara dawn il-familji jista' jkun li jkun hemm problemi. Allura huwa importanti ħafna li aħna anke din ir-riċerka qisna xi kultant meta nsemmu din l-industrija nitkellmu ħafna fuq l-aspett ekonomiku li huwa importanti. Però rapport bħal dan qisna nuru wkoll li aħna isma' fine l-aspett ekonomiku importanti, però mhux biss aħna qegħdin nħarsu li dawn il-wieħed tnejn fil-mija li għandhom problema u flimkien mal-Responsible Gaming Foundation li issa jista' forsi anke Kane jagħti daqsxejn update fuqha, titfassal action plan u inizjattivi fuq kif nistgħu ngħinuhom lil dawn in-nies. Mela Kane, merħba l-programm. X'inhi l-pożizzjoni attwali tagħkom bħala l-Fondazzjoni tal-Logħob għal Logħob Responsabbli? Kif qal tajjeb is-Sur Farrugia, l-istħarriġ qed juri li wieħed fil-mija sa tnejn fil-mija qegħdin jirrapportaw tendenzi li jwassal għal vizzju tal-logħob. Issa aħna qegħdin nitkellmu fuq bracket ta' jekk ma nissejjer żball bejn 1900 u 3800 persuna li qegħdin li qegħdin fil-medja Ewropea. Xejn allarmanti imma dawn huma nies li fosthom qegħdin jieħdu l-għajnuna u hemm oħrajn li jridu jiġu koperti mill-għajnuna tagħna. Għana logħob qed jitkellmu lottu, qed jitkellmu kaxxi tal-logħob, jiġifieri. Bil-Malti logħob tal-azzard aħna ngħidu. Sew, sew, sew, sew. Ekku, bħala fondazzjoni aħna ndur l-iskejjel ta' Malta u Għawdex, ndur l-istudenti tar-raba' sena primarja, Għaliex nemmnu li l-problema tal-vizzju tal-logħob trid tiġi ttekiljata mill-età tenera. Irridu nkunu hemm għat-tfal tagħna u għal persuni vulnerabbli għall-vizzju tal-logħob. Induru l-iskejjel ta' Malta u Għawdex permezz tal-maskott tagħna, Ċipi, u ngħallmuhom x'inhu l-logħob responsabbli, x'inhi ċ-ċittadinanza online, kunċetti oħrajn bħal ħin. l-importanza tal-ħin tal-istudenti tagħna li jaraw kif iqattgħuh b'mod sew. Hawnhekk nixtieq nagħmel referenza wkoll mhux lit-tfal tagħna biss kif idur l-iskejjel ta' Malta u Għawdex imma wkoll lill-ġenituri biex kemm jista' jkun inżommu daqsxejn għajnejna miftuħin li ħinijiet twal fuq il-kompjuter Illum il-ġurnata tant saret easy, faċli li t-tfal tagħna permezz tal-mobile tal li inkopruhom lil dawn it-tfal nqogħdu attenti għalihom u nżommu għajnejna miftuħin biex it-tieqa tal-vizzju ma nibdewx inbexxquha bil-mod il-mod. L-oħ responsabbli x'inhu eżatt? Logħob responsabbli jiena nħobb niddeskrivih bħal meta ikollok dik il-linja tal-kontroll. Il-linja tal-kontroll kemm ta' ħin u kemm ta' baġit finanzjarju. Meta inti, aħna m'aħniex bħala fondazzjoni m'aħniex kontra il-logħob rikreattiv, ta' divertiment, sakemm dik l-attività ma tkunx qed twassal għal vizzju. persuna dejjem għandha timxi mal-linja tal-kontroll, hekk kif tinqabeż ftit dik il-linja tal-kontroll inti tkun qed, nerġa' nirrepeti, tbexxaq daqsxejn dik it-tieqa għal vizzju li tant sar pjaga fis-soċjetà tagħna. Sewwa. Mela, Direttur, nista' nisimgħu lil Gordon Cordin, jekk jogħġbok, fil-kummenti li ta ftit wara l-konferenza tal-aħbarijiet fejn kienet Ppubblikata issa dan l-istħarriġ u dettalji dwaru. Minn dan is-survey sibna illi madwar 53 fil-mija tal-popolazzjoni illi għandha l-età li tilgħab fil-fatt qiegħda tidħol għal xi forma ta' konsum ta' logħob għal skopijiet ovvjament ta' divertiment. Dan jammonta għal madwar 187 elf ruħ li daħlu għal dat-tip ta' logħob fl-2017 u kważi daqstant ieħor kien hemm nies li daħlu għal logħob li ma jinvolvux infieq ta' flus u dan kien logħob li jsir mal-ħbieb fid-dar, barra mid-dar. Min lagħab għall-flus nefaq madwar ħdax-il ewro fil-ġimgħa u l-iktar li sar logħob kien fit-tip ta' dak it-tip ta' logħob li jkunu mal-lotterija nazzjonali. Ngħidu wkoll interessanti li min jilgħab iqatta' madwar nofs siegħa fil-ġimgħa biex jagħmel dan e allura hija wkoll parti mid-divertiment li normalment wieħed ikollu. Riżultat forsi importanti wkoll kien dak li fost Dawn in-nies li qegħdin jilagħbu logħob li jaqa' taħt il-kappa tal-Awtorità Maltija għall-Gaming, madwar wieħed sa tnej fil-mija rrapportaw li sabu jew qegħdin jesperjenzaw xi forma ta' problema minħabba dan l-attività, kemm forsi għax qed jonfqu b'mod li ma jifilħux għalih jew inkella forsi qed iqattgħu wisq ħin jew inkella qed itellifhom minn aspetti oħra ta' ħajjithom. Għalhekk importanti illi l-Awtorità qiegħda tiffoka fuq numru ta' servizzi flimkien mar-Responsible Gaming Foundation biex dawn l-individwi li jkollhom xi forom ta' problemi jiġu mgħejjuna joħorġu minn dit-tip ta' sitwazzjoni. Għalhekk ukoll importanti illi min qiegħed jilgħab għall-flus irid jidħol biss għal-logħob illi jkun regolat mill-Awtorità għax hekk biss jaf illi ħa jsib dik il-protezzjoni illi għalaha resqat forsi jkollu bżonn biex joħroġ minn problemi li dan it-tip ta' attività tista' ddaħħlek fiha. Hiltlif, b'informazzjoni bħal di li toħroġ minn dan l-istħarriġ issa, l-action plan tal-awtorità xi tkun? Issa aħna, eh, tajb Karl, aħna li nagħmlu, eh, ovvjament flimkien ma' Responsible Gaming Foundation niltaqgħu naf li kemm min-naħa tagħna bħala MGA kif ukoll flimkien ma' Responsible Gaming Foundation diġà ltaqgħu anke mal-NGOs, għax ma rridux ninsew li diġà jeżistu numru ta' NGOs li jgħinu lil min jgħix il-problema. Għandek il-Caritas, għandek il-Gaming Anonymous u xejn. Għandek ġifieri għandek numru ta' NGOs li diġà qegħdin jgħinu. Issa lura u llum kombinazzjoni qed ngħid għaliha fil-press conference ukoll li jekk inti jkollok rapport, ikollok l-istatistika bin-numri biss u toqgħod tħares lejhom ma tfisser xejn. So jekk inti għandek in-numri u ma tagħmilx action plan u ma tagħmilx pjan ta' azzjoni dettaljat ta' min ħa jagħmel xiex, Allura hemmhekk ma ħa naslu imkien. Però hemmhekk ovvjament aħna dan ir-rapport issa huwa l-ownership tal-Responsible Gaming Foundation li ħatkun qed tiddraftja din l-action plan. Aħna ovvjament ħankunu din naħdmu id f'id magħhom, nofrulhom l-għajnuna fejn nistgħu u għandna relationship tajjeb ħafna magħhom biex imbagħad inkunu nistgħu jekk inħarsu għal meta jerġa' jiġi r-rapport ta' wara li dan s'issa l-agreement li għandna huwa li ħajibqa' jsir kull sentejn dan ir-rapport. Kien hemm min jgħidilna isma' x'ma tagħmluhx aktar kmieni, però mbagħad jisek meta jkollok anke jekk inti tara r-rapport ta' din is-sena ma' sentejn qabel, f'ċerti offerti ma jkollokx biżżejjed trends, m'għandekx daqshekk varjazzjoni. Sewa, sewa, sewa. Hekk għandek, għandek, għandek l-għodda xjentifika biex jgħinek fix-xogħol u x'hekk. Eżatt. Hekk hu, hekk hu, aħna bħala fondazzjoni attwalment x'qegħdin nagħmlu biex nittrattaw il-persuni li jbatu bil-vizzju, li jbatu bil-vizzju. Għandna s-servizz tagħna tal-1777. Dan huwa free phone iddedikat solennement għal vizzju tal-logħob. Inħeġġeġ minn hawnhekk persuni li jħossu li qegħdin ibatu mill-vizzju, anke b'mod importanti persuni tal-madwar. Biex iċemplu jagħmlu kuntatt magħna għandna staff imħarreġ sena sħiħa fejn nisimgħu l-istejjer tagħkom u nippruvaw ngħinukom bl-aħjar mod li nistgħu. Tiggwidawhom lejn. Anke, anke, kif qal tajjeb Heathcliff, nirreferu għal aġenziji terzi. Importanti minn hawn li nkomplu naħdmu id f'id biex ngħinu kemm jista' jkun dejjem aktar persuni li jbatu mill-vizzju. Nixtieq nagħmel referenza wkoll, Karl, għal formuli ta' esklużjoni, land-based, Persuna tista' teskludi lilha nnifisha għal sitt xhur, sena jew perjodu indefinit, jekk persuna ħa teskludi lilha nnifisha għal perjodu indefinit importanti li tagħmel kuntatt magħna u ġġib ċertifikat mediku mingħand professjonista li fuq dan iċ-ċertifikat ikollu miktub li l-persuna qiegħda tbati mill-problema patoloġika. Xi patoloġija fil-fatt. Ekku. Mela, fuq linja għandi li Segretarju Parlamentari Silvio Schembri, nsellimlek, Segretarju Parlamentari. Sellimlek Karl, insellem ukoll ħiet li fuq il-kejl. Mela, issa l-regolatur għandu dan l-istudju fidejh, jidher li wkoll jagħmel sens ukoll anke għall-istat, għaliex l-istat għandu kuxenza soċjali u għal dastant ħaġa bħal din hija importanti għaliex kif għedna qabel dan huwa għodda din hija għodda xjentifika li jgħin il-gvern biex intervjeni fejn jeħtieġ u x'hekk. Dak il-fatt huwa t-tieni darba li qed isir dan l-istudju, kien sar sentejn ilu wkoll, u allura issa qed nibdew nibnu pattern sabiex naraw ukoll id-differenza minn dak l-istudju għal ta' warajh u bħal mod wieħed il-Gvern ikun jista' jaġixxi jekk jkollu l-awtoritajiet neċessarji. Fil-fatt, f'dan l-istudju kif kont qed insegwi kien qed jingħad ukoll stajna naraw li l-konsum tal-logħob lokalment qisu baqa' fl-istess livelli u anke meta tqabbel l-istess ċifri minn lat ta' persentaġġ ma' ċifri Ewropew, naraw li ninsabu fl-istess, bażikament fl-istess parametri. Però, minkejja li ta' kollu, aħna nirrikonoxxu li wara dawn in-numri hemm nies, hemm familji li qegħdin ibatu minn ċertu problemi. U allura tajjeb li nibqgħu nirrikonoxxuhom, jiġifieri meta nitkellmu fuq l-aspett u l-importanza tal-aspett ekonomiku ta' din l-industrija, tajjeb li ngħidu li aħna Park Drama nifqux hemm, biex naraw l-aspett soċjali wkoll. U allura għalhekk l-iskop ta' Responsible Gaming Foundation, f'dan is-sens, sabiex issa taġixxi wkoll fuq dawk in-numbri. Ġifieri minkejja li forsi mhumiex numbri kbar, xorta sakemm nieqfa persuna waħda li tbati minn dan il-vizzju, ovvjament wieħed irid jara li jagħmel miżuri. Fil-fatt, is-sena d-dieħla, il-Fondazzjoni tkun qiegħda timplimenta proġett ta' fuq ta' miljun ewro fondi mill-European Social Fund, Take Action Programme jismu, fejn hemmhekk ħa nkunu se ninnaraw nidħlu iktar fil-fond fuq dawk in-nies li għandhom il-problema. Ġifieri issa identifikajna li hemm persentaġġ li għandhom il-problema. Allura issa rridu naraw li nkunu nafu iktar min huma dawn in-nies u kif waslu għal dik il-problema, ħalli mbagħad nagħmlu miżuri. sabiex dawn in-nies l-ewwel nett ma jidħlux dik il-problema, jiġifieri inti jkollok preventive measures. Fil-fatt għalhekk għaddejna wkoll bi programm ehm, fl-iskejjel edukattivi ta' Malta kollha anke biex ehm, issir eh, informazzjoni, tqassam informazzjoni relatata ma' din l-industrija u l-periklu li jista' jkoll jekk inti tiġi eh, xaġa ta' vizzju. Però mbagħad ukoll anke l-livell ta' għajnuna diretta ġifieri ehm, mm. anke l-istess sena l-oħra fil-fatt għaddejna liġi ġdida l-awtorità li tat saħħa ikbar lis-stess awtorità biex tkun tista' intervjeni anke pereżempju fuq il-logħob illegali. Hmm. Eżempju, l-lum u koll, ehm, waqt il-konferenza stampa. Kosa neġi għalija fil-fat dik. Ehm, dan l-istudju sar, ovvjament, fuq il-tendenzi tal-lob tal-Maltin. Issa ma naħsibx li se jitlu fil-dettal jekk mhumiex labu eh, lob illegali jew lob legali, però joħroġ il-fatt li waqt il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-kontestazzjoni rigward il-kontenut dwar il-logħob illegali u poġġejt tweet ftit tal-ħin ilu fejn eh, sostnejt propju fuq da. Eħe, Karl, eh, kif qed tgħid tajb inti meta persuna eh, ikollha problema tal-biċċ tal-logħob, dina ma toqgħodx tgħidlek għax il-logħob kien tilabu legali jew illegali, jiġri ħafna drabi, ovvjament meta jkun qed tkun qed jagħmel xi ħaġa legali mhux ħajjin kien qed jagħmilha. Imma allura l-istudju ma jistax jagħmel studju fuq biex jagħmel riċerka ta' kemm għandhom problema dawk in-nies li qed jilgħabu b'mod illegali, għax l-ewwel nett inti fejn ħa ssibhom dawn in-nies li tmur fuqhom tgħidhom jekk hux qed tilgħab b'mod illegali, ġifieri dik hi diġà waħda li hemm. Però kienet tajjeb inti kif il-ġurnalist ukoll Ivan Camilleri tat-Times of Malta li identifika din il-problema wkoll u qal li anke hu jaf xi għaxar min-nies b'mod li qed joperaw logħob illegali ġewwa l-Belt Valletta, U jien immedjatament, jiġifieri kif għalek, ovvjament, tlabt ir-regolatur sabiex jibgħat għalli Bank Camilleri ħalli din l-informazzjoni li għandu jgħaddiha r-regolatur sabiex bekk nistgħu reġixxu. Ġifieri naħseb jiena f'dan il-pajjiż ma nistgħux nieqfu kulħadd ifajjar bl-addoċċ u jtebba isem pajjiżna u jien di xi ħaġa li li jiddejjaqni. Ġifieri naħseb jiena llum Wasal iż-żmien li kull persuna li taqbad titfa' ċertu statements hekk bl-addoċċ trid ġġorr responsabilità tagħhom. U allura ma stajtx naċċetta li inti jkollok persuna titfa' statement fuq il-ġurisdizzjoni Maltija mhm. u mbagħad ma ssostniex. U għalhekk sabiex jekk għandu l-informazzjoni, isostni għalhekk l-informazzjoni jgħaddiha ħatiħu azzjoni. Grazie għafna Silvio Skembri, Segretarju Parlamentari, nagural il-komplement tal-festi tajba li l-ek u l-familja tijak. Lilek u kulħadd. Grazzi mill-ġdid. Mela biex ikkonkludu eh, Heathcliff, eh, kif ħonet il-kelmu manki ma' segretarju parlamentari, dan il-lop eh, minn min jilab ma jomx differenza bejn xinu legali u xinu xinu legali. Però issa l-autorità għandha din l-odda xjentifika. Il-pass li jmiss issa ovvjament jidher li għandkom sena importanti ħafna biex komplu saħħu ir-reputazzjoni tal-ġurisdizzjoni Maltija għaliex mhijiex biss kwistjoni ta' liċenzji mogħtija lill-kumpaniji tal-gaming li joperaw f'Malta, però wkoll għandkom responsabbiltà li tindukraw ukoll lis-soċjetà komuni. Iva Karl, aħna importanti ġas kemm naċċenna forsi fuq il-punt li tkellimt mas-Segretarju Parlamentari, aħna ovvjament meta nagħmlu r-riċerka u nsaqsu dan l-ebda L-ebda persuna ma tajlek isma' jiena qed nilgħab b'mod illegali. Mhux ġenerali, tweġiba ġenerali, nilgħab jew ma nilgħabx. Għax inti jekk tagħmilha tkun qed tinkrimina ruħek għax inti mhux post tilgħab x'imkien illegali. Ehm, fuq ix-xogħol tal-awtorità kif qal ukoll is-Segretarju Parlamentari, dis-sena kienet importanti għalina x'daħlet fis-seħħ liġi ġdida. Għandna numru ta' poteri eh, mhm. addizzjonali u dan numru ta' poteri daħħalnihom biex inkunu nistgħu dejjem nipproteġu r-reputazzjoni ta' mhm. pajjiżna. Għandna aktar, kif ngħidu bil-Malti, snien bħala regolatur biex inkunu nistgħu nieħdu azzjoni u biħsiebna nkomplu naħdmu bil-ħidma tagħna biex niżguraw li dan isir. Sew. Issa, Kane, fl-aħħar nett, is-sena, matul is-sena ġdida, se tagħmlu iktar enfasi fuq kampanja ta' għarfien? Aħna, kif qal l-Onorevoli Schembri, ħa nieħdu r-responsabilità tal-proġett Take Action. Dan huwa 1 million ESF funded se nkun qegħdin naħdmu fuq stħarriġ nazzjonali hmm? fejn se nkun qegħdin niffokaw fuq il-vizzju tal-lob, kif ukoll se niffokaw ukoll fuq taħriġ. Taħriġ li setturi varji tas-soċjetà anke fis-settur privat, non governattiv u organizzazzjonijiet differenti, psikoterapisti, psikologi, eċetera, eċetera, biex nedukawhom u nkomplu naħdmu favur dawk li qegħdin ibatu mill-pjaga tal-vizzju tal-logħob. Mela, Kane Said mill-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli kif ukoll Heatley Farrugia li huwa l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija dwar il-Gaming. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna, nagħguralkom ukoll festi tajba li l-impjegati kollha tagħkom. Mela, mela ftit ieħor se nmorru għal momenti ta' pubbliċità kif niġu lura se nitkellmu dwar ix-xewqat tat-tfal għax għad hemm rigali.